Är garasa erki gider, aýal garasa görki gider. Är garasa erki gider, aýal taşlap parka gider. Ataň garasa ata çalyş. Mamaň garasa kamaza çalyş. Gyrasyny gör-de bizini al. Kakasyny gör-de jibini al. Är garasa gorkak bolar. Aýal garasa erkek bolar. Myhman ataňdan uly. Eger köp bolsa puly. Myhmanyňky üç gün. Üç günden soň göçün bamala partlaýanda geçsin. A bir gün hem-ä diýipdirler. Hä, ony bir güni Murgapda diýilýär. Mähriban doganlar Murgaba myhmançylyga barýan welin üç wagtyna un-aş berýärler. Onam içmeden gepäden agdarýarlar. Ine şulan un aşar şende sen ene.
Geçi gylsyz bolmaz. Oba gülsüz bolmaz. Söwdagäriňkini Hudaý berer. Marlaňkini Dubaý berer.
O ýanlary ýok, bu ýanlary ýok. Olaryň belli bir hyýallary ýok. Aýallar näme üçin uzak ýaşaýar? Sebäbi aýallaň aýallary ýok. Bäý, sen-ä meni haýran etdiň-ow. Sen-ä meni weýran etdiň-ow.
Ine, başga-da bir sorag bereýin, öýde otuz sany towugym bar. Nesip etsin. Içinde ýekeje horazym bar. Daňdanyň öňýany ýeke horaz gygyryp, ýüregime düşýär weli. Näme üçin gygyrýar? Şonam bileňokmy? Hä, ýok.
Otuz sany aýalyň bolsa depä çykyp böwürdin-mi? Şeýlemi?
Hä. Täze işe-de geçdim men. Aýdan bolçy bu. Hat pet gatnady diýen näler oňa? Onä hat pet gatnak diýen. Oň hatyny oňa, oň gepini hem oňa. Hat gep beredip bilner, şoňa orsça näme diýilýär? Onýalary biziň obamyzda kozýol diýilýär. Şeýlemi?
Turkiýaň medenýeti gata seni. Gel halypam bir Turkiýa syýahat edeli. Şu mardan samolýotly uçup gidýäň Turkiýa işlemäge. Ýer bakarly. Turkiýaň Ankara şäherine tüýlek-tüýlek murtlak, myrtlak türkler seni Samolýotdan eliňden tutup garşylaýarlar. Nä bolan ejeler aýymy?
Myhmanhana gasinsä ýerleşdirýärler. Ýerleşdirýärler.
Eşikleň çemedanlaryny krowatyň aşagynda goýýaň-a. Goýýaň. Srazu on barýa kidýän eken. Öýe, öýe, öýe, öýe, öýe, öýe Ýok, çekdi. ýok. Ana, ondan soň barşanýaň. Hä. Getiribem akja prostynyň üstünde ýatyrýarlar-da, aýagyň başam barmagyndan başlap döşüňe çenlem massaž edýän ekender. Ine näme, ana jana. He, jana, Manažera.
diňleme, menažera.
Hä, hä. Diň.

Köýnek tapdama öýe kel diýdim şony.
Arslan kel maly öýtüp haýsy köýnegi saýla diýseň saýla edip duran ärim ýok. Oň ady Arslan-da how. Gyw, men gaharyny getirme. Men şu indiki toýa täze köýnek geýýänmi geýemok şony aýdaý. Nememik, sen bir hili ýüzüň kürüş örtýäniň şol köýnek ýoklugy üçinmi? Hä? Nirä gitseň allap äkitýär. Men saňa o zaman bir zat berip gelä. Kim türke türke şol är helele toýa gitýär. Ýa öň gidersiň, ýa soň gidersiň. Haý, haý, haý.
Men haçan ýöre diýsem, şonda ýöräp gidersiň. Il bu näme diýseň, ana, Kelçe tirkelen ýaly aýlap ýördi, ogluň şol ady galdy gana. Wew, il bilen işim ýok. Ýa aýally bolarsyň. Ozaňam toýa baraňda, ol deň-duşlary bilen, kurt-dostlary bilen elli gram jyňkytsak, men jyňkytmak bilen ojakman. Wew, jyňkydyber.

Obama töwella gelýän bir ýaşuly bardy. Häzir şony äkeler, onam iki göz aýalyňda aýaşsa nädip alyp borka diýip. Bar getirseň getir. Soň getirmeseňem soň getir. Bar getir. Kim bizden gorkýa. Dogrudan walla. Goh galmagaly bolan eken men. Handan ýetýsiň men. Mysala, Nur sen neýtseň. Aglyk mysaga many.

Indi boldy, indi agyrdan bäri gaýtdyň-a diýdim. Üç millionym pensiýam bar. Oho, ne diýip etdin Oraz aga? On sekiz ýylynam inhälikka dul gezip berdim men. Şeýle gerek aga. Inhälikka şular ýaly gelniň dyrnajygyna zar bolup berdim, dyrnajygyna. Muňa seret, muň ýaly gelnem meň ýaly dul gezire seredäýseň, aý diýseň agzy bar, gün diýseň gözi mür çömi ýaly pis sadakan. Oraz aga! Seret beýigi beýik, pesi pes ýerinden. Oraz aga! Hä?

Bardyka ýumruk galyp hökümi. Näme maňlaýyna bermegmi?
Türkmen çalanda.
Näme etmeli?
Talagyny ber, talagyny. Şoňa ýedi ýüz elli sekiz sapar talak. Ana beren, maňa berseň Maňa berseň ýagy pek begersin. Eliňe muzan ýerine ýeter. Kär bolsa biskimden ýüz elli süt etjek. Et şony pyllatdyr onuň elini görseň. Ana işan agadan ykab eýdirtjek häzir. Guram aga.

Gitmäkem bir zat soraýyn-da senden. Oraz aga, ýaşuly hormatyň bar.
Bolmasa alabaý goşatýan bar öňe. Seň eneň barmaý? Aý bula beýleki aýtýar. Oraz aga, söýgüsini aýtýyn men. Bärde meň enemiň näme dahyly bar? Şu ataň gaýdanda altylanam şuňky ýaly ýadyňda.
Türkmen aýdýar, ärli hatyn talak diýipdirler.

Agzybire Taňry bir, agzalaň gaňry bir diýip, aha, agzybirlik bar ýerine yrsgal, döwlet taparsyň, dogry aýdýar näme pakarlar içine. Goh etse gije on birden soň aýlanaý munyň.
Ana keýwany, sögüşen, urşuran öýde yrsgalam bolmaz, döwletem şoň üçin gidip keýwan gök çaý içerler. Ýok. Hä?
Bazara haçan? Bazara bazar güni.